Ylahy zehin. Molla şahyr ady bilen tanalan Anadurdy Eýeberenowy ýatlap. Awtory, Bazar Şalyýew. Ynsany öz ukyby, başarnygy bilen il içinde tanatýan, uly abraýa eýe edýän, hormat-syýlygyny artdyrýan pursatlar bolýar. Anadurdy Eýeberenowy-da gadymy dutara ezberlik bilen erk edip, toý-tomaşalarda çalýan şirin sazlary, Ýerine ýetirýän halk aýdymlary adykmagyna getirdi. Hatda onuň öz sözlerine döreden Ýar meniňki, ýar meniňki diýen aýdyşyk häsiýetli degişme aýdymy folklor çykyşlarynyň bezegine öwrülip, tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazandy. Barabar goşgusyny Abdyleziz Ymamowyň döreden aýdymy bolsa türkmen telewideniýesiniň ýaýlymlarynda häli-şindi ýaňlanýar. Bagşyň orny törde bor diýlişi ýaly, onuň at-abraýy artmak bilen boldy. Il sylagyny göterinmek bilen, Tugangöýlükde tanalyp, toýlaryň alypbaryjysy hökmünde goşgulary çeper okamak bilen diňleýjilere özüni aldyrdy. Teşne kalplara syňňytly ornaýan şygyrlaryň aglabasynyň bolsa Magtymguly Pyragynyňky bolanlygy üçin, olary diňläp doýup bolmaýar. Magtymgulynyň her setiri, nakyla barabar dana şygyrlary, döredijilik ussatlygy bilen içgin gyzyklanmasy onuň ykbalynda özboluşly ýola öwrüldi. Döwürleýin neşirlerde çykýan goşgularyndan başga-da, Magtymguly Pyragynyň şygyrlaryndaky syrly setirlerine anyk çözgüt bilen berýän jogaplary-da peýda bolup ugrady. Edebiýat muşdaklarynyň ünsüni özüne çekýän Bu ylmy garaýyşlar Annadurdy Eýeberýenowyň giň sowatlygyny subut etdi. Ol hormatly dynç alşa çykmazynyň öň ýanlarynda Magtymgulynyň döredijiligini öwrenmekdäki ylmy makalalary bilen okyjylaryň arasynda özüni ykrar etdirip, akyldar şahyryň sowally goşgularynyň syryny açmaga ymykly girişdi. Zer gadyryny zergär biler diýlişi ýaly, Annadurdy aganyň Magtymgulyny öwreniş ýolundaky üstünlikleri ylmy jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekdi. Ony Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutynyň Magtymgulyny öwreniş sektoryna işe aldylar. Ine şundan soň bolsa Anadurdy aga bu ugurda höwesli we netijeli işlemäge şert döredi. Ol bu babatda ylmy makalalarynyň, çözgütli goşgularynyň ençemesini talapkär okyjylaryna hödürledi. Anydur daga gitmezmiş goşgusynda Pyragy hazyna, tükenmez ylym. Sarp etsem ýoluna gazanan pulum. Anadurdy, eger tebrense dilim, Wasp etjegim Magtymguly ussatdyr diýşi ýaly, baş goşan ugruna ygrarlydygyny subut etdi. Halkyň arasynda Molla şahyr tahallusy bilen tanalan Anadurdy Eýberýenowyň Panydan bakyýa göç edenine ençeme ýylyň, wagtyň geçendigine seretmezden, Magtymgulynyň çuň mazmunly, dürli temadaky şygyrlaryna, Şabende, Şeýdaýy, Zerili, Seýdi, Zynhary, Aşyky ýaly nusgawy şahyrlarymyzyň syrly setirlerine beren düşündirişleri we özüniň watançylyk, agzybirlik, halallyk hakyndaky goşgulary şu günleri magtymgulyşynaslaryň we giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolmagyny dowam edýär. Magtymguly atamyzyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygynyň halkara derejesinde bellenilýän günlerinde edebiýatymyzyň hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň, Biz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşant goşan adamlarymyza Guwanmaga haklydyrys diýende, Anadurdy şahyr hem bagtyýar göz öňüňe gelýär. Onuň poeziýa ummanynyň ägirdi, Magtymguly Pyragynyň altyndan-da arzyly, gymmaty egsilmejek manyly setirlerini aýan etmekdäki hyzmatynyň hormaty barha artýar. Bizem Magtymgulyny öwrenmekde tebigy zehini bilen özboluşly yz galdyran molla şahyryň edebi düşünjesiniň we dünýägaraýşynyň giňliginde özüni ykrar etdirip, özi aýatdaka neşir edilen Magtymguly syrym çohdyr, Magtymguly sözüm bilen sözdür atly ýygyndylaryndan soň okyjylaryna miras galdyran ylmy çözgütlerinden hödürlemegi makul bildik. Magtymguly, Gitme, gitme senden habar soraýyn. Ol nedir kim, öwjden öwje gidipdir. Niçesi pygamber, niçesi jemşit, niçe seýit, niçe hoja gidipdir. Çözgüdi. Hu hak diýip okap sopylyk ylmyn takwa pirler öwjden öwje gidipdir. Ýigrimi bäş pygamber, ýedisi jemşit, üç ýüz altmyş seýit, hoja gidipdir. Magtymguly, Hak Özi ýaratdy bir ýetim gyzy, Gije tagatydy gündiz namazy, Her dem, her dem edip syryny ýazy, Habar bergil, haýsy gije gidipdir, çözgüdi. Dogulmanka Haka nezr aýdylyp, Zikriýa idetdi bäbek-ä alyp. Merýem Beýtullaha hediýe bolup, enesinden dogan gije gidipdir. Magtymguly, Ol kimsedir, baryp dünýäni çapdy. Ol kimsedir, yslam dinini tapdy. Ybraýym haýsy ýyl Mekge döretdi, daglardan haýsy dag haja gidipdir? Çözgüdi. Isgender Zülkarneý dünýäni çapdy. Resulylla yslam dinini tapdy. Şam şähriniň dagy ýerinden gopdy, Hakyň emri birle haja gidipdir. Magtymguly. Magtymguly Haka gul, Resulga ymmat. Mümine şükür edip, Ýezide lagnat. Pygamber serwere Resul Muhammet, Muhammet Magraja haçan gidipdir. Çözgüdi. Hak nazary düşen är Magtymguly. Resulga ymmatdyr Taňrynyň guly. Ýigrimi ýedi Rejep aýy luw ýyly Muhammet Resul Magraja gidipdir. Görşümiz ýaly, bu goşguda berilýän sowallara anyk jogap bermek üçin ýeterlik sowadyň bolmalydygy, has dogrusy, Mukaddes Gurhanyň aýat-süreleriniň, yslam taryhyny, Rownakul Yslamy, Sopy Allaýary, Bahaweddin Nagyşbendiniň, Hoja Ahmet Ýasawynyň hikmetlerini, Injildir Töwrady kämil özleşdirmegiň gerek bolandygyna her bir okyjy göz ýetirse gerek. Şeýlelikde, Annadurdy Eýberenow Magtymgulynyň sowal-jogap häsiýetli goşgularynyň otuzdan gowragynyň şygyr görnüşli ylmy çözgüdini okyjylara ýetirdi. Ýeri gelende, Annadurdy molla şahyryň özüniň-de tapmaça häsiýetli Çynar, Eýwany kyrk ýaly syrly goşgulary döredendigini, olaryň manysyny tirmegi okyjylara goýandygyny aýtmalydyrys. Eýwany kyr. Aryp bolsaň, bergil habar. Ol ne köşkdir eýwany kyrk. Ne şäher kyrk derwezesi. Girip görseň, soltany kyrk. Her kim girse many ýokdur. Ýa telbe, ýa jany ýokdur. Miwesiniň sany ýokdur. Ol ne bagdyr, bagbany kyrk. Ol kimse dünýäge gelen. iň beýik hökümdar bolan, öz ýurdunda ýalňyz galan gaýry ýurtly dogany köp. Suw düýbüne çümdi rowan, Taňry kyldy kime perman. Niçik öýde boldy myhman, onda ýatan gün sany kyrk. Birew agyr hala gelse, dirilik gumana bolsa, turar molla doga kylsa ne dogadyr sanany kyrk. Üç gümmezde mekan tutan, hunaba baryny ýuwan, bar baýlygyn orta atan ol ne öýdür myhmana kyrk, ne handyr Tutluşsa ýykar. Il-halk üçin ata çykar. Ýanynda bardyr kyrk nöker. Mekri bar, nadany kyrk. Annadurdy kimdir gaçan. Barmydyr bu syryny açan. Ogly garrap ýüzden geçen. Atasynyň ýaşany kyrk. Annadurdy molla şahyr Garaşsyz Baky Bitaryp Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda we etraplarynda bolup, özüniň dile warlygy, ýüz ugry goşgy düzüp bilmek ukyby bilen türkmen toýlaryny bezedi. Onuň Goja köňlüm Jeýhun kimin çogsady. Talant salam berip başyn egsedi. Nokat ýaljyk yz galdyryp taryhda, Öz halkyma sähel nepim degsidi diýip eden arzuw-umytlary hasyl boldy. Şygyr muşdaklary şahyryň mirasyndan ýerlikli peýdalanýarlar, ony içgin öwrenýärler. Sebäbi onuň şygyrlarynda ata Watana, onuň mukaddesligine, Gahryman Arkadagymyzyň bagyş eden berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne belent söýgi, buýsanç ýaňlanýar. Sözümiziň soňunda Annadurdy Eýberýemowyň. Edebi mirasyndan ahlaklylyk, halallyk temasyndaky öwüt-nesihat häsiýetli goşgusyny hödürleýäris. Duz ýagşy. Bir beýik myhmany garşy alanda, hormat üçin çörek bilen duz ýagşy. Soňra ony tirkäp öýe gelende, hemme zatdan Çaý berilse tiz ýagşy. Peýda ýok durmuşy bilmän ýörenden. Öwren danalardan köp zat görenden. Misgin bolup ýüz ýyl ömür sürenden bäş gün ýaşasaň-da şahandaz ýagşy. Bir ynsanyň ýaşlyk döwri ötende, aňyr dyzlaryndan kuwwat ýitende. Kişä mätäç, näsag bolup ýatanda, Kä oguldan bir mähriban gyz ýagşy. Adam ylym bilen galar belende. Beýik Alla işiň rowaç kylanda. Yzy bolmaz ygtybar ýok ýalanda. Müň ýalandan birje dogry söz ýagşy. Her zat diýer dil öl ýere bitipdir. Başa bela gelse dilden ýetipdir. Beýik Magtymguly aýdyp ötüpdir. Märekede söz sözleseň az ýagşy. Akyl artar adam kemal bolanda. Günäni sogaby saýlap bilende. Gaýgy-gussa üýşüp daşyň alanda. Bar dermandan bir ýakymly saz ýagşy. Annadurdy, Hergiz kylmaň haramy. Hiç zat ýuwa bilmez ýokan garany. Gaçyň, bolmaň şol mäkesiň ýarany, ondan ýene bir masgarabaz ýagşy. Hawa, ömrüniň soňky ýyllaryny Magtymguly Pyragynyň döredijiligini içgin öwrenmäge bagyşlan Annadurdy Eýeberýenowyň buýsanç bilen gaýtalaýan Magtymgulyň çaýlar içen çäýnegin ýuwup süpürmäge hukuk gazansyn diýýän setirleri onuň akyldar şahyra goýýan sarpasyndan, hormatyndan nyşandy.